Tutan ka rak chim dingmi cu dula kong a si lai. Uh, to ah hin thisen hri tampi um le mah cu a cheu pawl cu sinusoids ti a si. Mah sinusoids nih khan hemorrhoidal plexus timi kha ai tuah. Mah kha ek sannak le ek a chuak ding khamnak caah khan a biapi. Mah plexus kha internal le external tin ṭhen ṭhan a si. Mah hi amah ten um cun zeihmanh a poinak um lo. Hman selaw a rak phing maw, a thak maw, mah tin a um ah cun hemorrhoids maw, piles maw, lai holh in dula kan timi hi zawtnak a rak chuak tawn. Dula a chua tertu hi fiang tein theiset a si lo. A chua tertu te kan ruahmi pawl ka rak chim lai. Ek khal peng ruang te hna, chung tlik peng ruang te hna, cun ek poah fak pin he tia seng kan pek mi te hna ruang song si kho cun thil rik tuk mi kan chawi pen ruang a chung a si kho exercise kan tua lo kan tua bal lo ma te hna saupi kan khu mi ruang a te hna po i ti um mi ruang asitis ruang te hna cun kan thau tuk ruang te hna song um kho cun abikin naw po liao song ah khan um du i kum upat hnu song ah khan a um du ngai kan pum ah hi bantuk zawtnak hi zeitindah a lang ning ka rak chim ṭhan lai kan tol ah khan a bawmi um lai a fak lai a thak lai a phing lai cun ek ini na na seng tikah khan thik dor kha rak chuak lai cun tissue te hna khan thi kha ai ne lai na tol rak chuak lai dula timi hi na ngei le ngei lo fianter dang ting ah cun doctor sin nai pia lai le ama ni tha ten an in zo ti hnuah khan an chim lai ma tin silo ah cun colonoscopy timi te hna sigmoidoscopy te hna na tuah cun ma dula ngei le ngei lo ai fiang lai Dula ah hin phun hnih tiah ṭhen a si, internal le external tiah ṭhen a si. Internal timi cu a chunglei ah khan um, external cu a lenglei ah um. Internal timi kha a fak lai lo, thi a chuak lai. External ahcun a fak lai, a phing fawn lai. Internal hemorrhoids piles dula kan timi ahhin grade tampi in ṭhen a si. Grade pakhatnak ahcun mah dula kha na ton la um lai mu grade 2 nak ah cun ma kha na fak mi he tia na san tikah khan na tol rak chuak lai grade 3 nak ah cun ma na tol rak chuak mi kha na kutin na so ah cun na to chungah khan a lut lai man selo grade 4 ah cun ma arak chuak mi na tol chuak mi kha he tia na kutin na nem len zongah khan a lut kho lai lo Zeitindah mah tein kan i thlop bul lai? Mah atu i ka rak chimmi vialte a ruang ka rak chimmi pawl ah khan mah bantuk ṭhiamṭhiam khan nai thlop bul lai. Bianabia ah fak piin na ek lio ah sen kha na pek lai lo, ek na khalter lai lo. Cun hri a tammi pawl fibers kan timi mu, mah bantuk a tammi pawl kha rawl kha na ei piak lai. Bianabia ah vegetable pawl, an hnahhring pawl kha tampi na ei piak lai. mi tampi na ding lai a tlawm bik ah shai shai riat cu na ding lai ni khata cun exercise tha tin na tua lai cun ekin ah caan sakpi na hmang lai lo ekin ah khan ca rel ding te hna phone te hna kha put lo ding se lai zia ti cun mah na zo ah khan zei tiksan dah na thut kha na thei lai lo thilrit tukmi te hna kha na chawi lai lo cun na thau tuk a si ahcun der deuh te hna kha nai zuam lai mah ma te ni thlop bul ning si lai cun si pawl kha doctor sin nai pia lai le doctor nih anin tik tial piak lai a phing zor ternak si te hna um a fak mi damnak si te hna um thumi si te hna zong um cun fiber C te hna um antibiotic te hna kha pek chi zong na hau tawn lai cun um, sisbat kan ti le sisbat ti cu tisa taktak ah khan na ngam tok tisa khan uh, na thu lai na to khan mu ti khan na thu lai le atlop bik min hlei nga na thu lai uh, ni khata voi thum tua ding si lai ma si te hna na ei le ma pol vialte na tua hnu zong ah khan uh, ma dula hi a fak peng mo a ngan chinchin te hna maw grade 4 te hna na si ahcun operation i ah te hna i thlai te hna kha a hau lai dula kongkau i harnak nan tong ahcun doctor nan i piah tikah khan surgery department surgeon doctor kha sinah nan i piah lai Dula kumkau ah harnak ka tongmi nan um ahcun si te hna cah nan ka duh ahcun keimah sinah cah khawh peng ka si. Cun ka page a ka like-mi, a ka follow-mi, ka video pawl share a ka tuahpiaktu nan dihlak cungah kai lawm. Next video ahcun nupa kong biahalnak ah kan i tong ṭhan te lai. Kai lawm.